Төн якынлашты. Гөлирә юк та юк. Кая китте икән бу хатын? Рәис көтә-көтә аптырап бетте бит инде. Болай кыйланганы юк иде. Ире белән яшәү дәверендә бер дә тел-теш тидертмәде үзенә Гөлирә. Ни генә эшләсә дә җиренә җиткереп башкара, эшендә дә яраталар, йортта да җитешә, Рәис гаебе белән балалары булмауга да бик сыкрамады. Әллә күрсәтмәде инде. Сорап алган чирең түгел, баласыз да яшәрбез, дип, бу хәлгә баштарак эче пошкан иренә теләктәшлек итте. Һәрчак ир сүзен хуплый, Аның туганнарын, ата-анасын хөрмәт итә. Рәис үзенең хатын тәрбиясеннән башка яшәгән көннәрен хәтерләми дә инде. Ничек элек бу нечкә итеп кискән токмачлардан, ап-ак итеп юган күлмәк-ыштаннан, нур сибеп торган якты йортыннан башка яшәде икән ул? Хатыны биргән күңел җылысыннан, һәрчак сөеп баккан күзләреннән башка, ияләнелгән көндәлек нәрсә дип кабул итә башлаган бит ул Гөлирәне. Бүләк алулар, бәйрәмнәрдә котлау, игътибар билгесе итеп чәчәк бирүләр юк та юк инде. И так пойдет дип, бик исе китмичә генә яшәүгә үзгәргән икән бит мөнәсәбәте хатынына. Менә беренче тапкыр Гөлирә түгел, ир үзе көтеп утыра. Җиңел түгел икән билгесезлек. Ә Гөлирә күпме көткәндер шулай. Бу Әлфинуры да чистый пинник яфрагы булды, куптарып ташлап булмый. Ә бәлки, хатыны белгәндер? Юк-юк. Юк. Кеше күзендә үзен бик кырыс тота Рәис. Сер биргәне юк. Әлфинур да кисәтелгән. Чәпчеп йөрсәң, мәрхәмәт көтмә, дип. Кискенлеген белә сөяркәсе, беренче ел түгел. Туктарга да вакыт инде. Буласы булган, учагы сүнгән. Гадәт буенча, ирлеген, мин-минлеген өскә чөеп кенә йөри, кача-поса очрашып. Бүген үк әйтергә Әлфинурга. Бетте! Үтте! Башка күрешүләр юк, дип. Өметләнмәсен. Гөлирәсе генә кайтсын өйгә, башка берни кирәкми. Рәис уенча, ир кеше гаиләне тәэмин итәргә акча табарга тиеш. Ә йорт мәшәкатьләре, бакча, мал-туар, хатын-кыз өлеше. Ул үскән йортта шулай иде. Әти-әнисенә бер малай булды. Тик ир-ат эшен белеп үсте. Әтисе балта остасы буларак бөтен тирә-якка билгеле иде. Улын үзе белән бура бурарга, тәрәзә наличниклары, ишекләр ясарга ияртеп йөрде. Рәис тиз өйрәнде, агач эшен яратты. Шәһәргә китәм, заводка керәм, дип йөрүче иптәшләренә дә иярмәде, авылда калды. Ну, кызларны яратты инде. Зур гәүдәле, кап-кара күзле сөйкемле егетне авыл кызлары да, кунакка кайтканнары да үз итте. Әле берсенең башын әйләндерде егет, әле икенчесенең күңелен аздырды. Әнисенең, Өйләнергә кирәк, башлы-күзле булырга вакыт! Шаярып йөрер чагың үтте, дип үзенчә ачулануына Рәис, Җитешермен әле камыт кияргә, дип кенә көлде. Гөлирә авыл мәктәбенә башлангыч сыйныфларны укытырга кайтты. Яңа гына институт тәмамлаган кыз зур өметләр белән яна планнары да күп иде. Җиң сызганып эшкә тотынды. Шәһәрдә үссә дә кыз иркә булмады. Авылга юллама белән түгел үз теләге белән килде. Фатирга керткән әбисе, Кем бәхетенә булырсың икән, балакай? Бөтен җиремне яп-якты иттең, гомер белмәгән тәгамнәр пешереп сыйлыйсың. Кияүгә китсәң, ямансулармын инде, дип уфтанып куя иде. Рәис былтыр колхоз конторында хисапчы булып эшли башлаган Түбән Оч Халит кызы Әлфинур белән әвәрәләнеп йөри иде бу чакта. Яшьләр клубка җыелып, кичке биюләр оештырылган бер кичтә егет Гөлирәне күрде. Ошатты. Кич буе кызның яныннан китмәде. Домино сугучы егетләр янында чытлыкланган Әлфинурның үзенә карап яшен уйнаткан карашына да игътибар итмәде. Кызыклар сөйләп, хәр биюгә чакырып, Гөлирәгә хәл алырга да бирмәде. Гадәте буенча, Рәис кызны озата китте. Шул ук гадәт буенча беренче кичне үк кочып үпмәкче булды. Кыз кире какты. Гөлирәнең егет-кыз мөнәсәбәтләренә карашы җитди иде, Тәрбия шундый булды. Кыз егетне бик ошатты. Күңелендә бу тиктормас, җор, чибәр егеткә карата бик җылы хис бөрләнүен, беренче кат гашыйк булуын аңлап өлгерде. Тик әти-әнисе кечкенәдән тукып торган, Тосма телгә ышанма, итәгеңне җыеп йөр, горур бул, хурлыкка юл куйма, дигән сүзләр егетләр алдында җебеп төшмәскә өйрәткән иде. Үз-үзенә ышанган, авылда беренче егеткә саналган рәис өчен кызның үзен этәрүе, якын җибәрмәве кимсетү тоелды. Биленнән кочкан кулын кискен генә алып аткан кызга карап, Алла икән, каки мы нежные! Кирәгең бер тиен, синең кебекләр миндә бер олау! диде дә, шарт борылып, аптыраган Гөлирәне капка төбендә калдырып, Әлфинур янына китте дә барды. Гәүдәсе башка көннәрдә дә шуның янында булды, ә йөрәге.

Дуамаллыгы, мин-минлеге көчле иде. Бер айлы кичне, күрше Илдус белән ат җигеп, Гөлирәне клубтан чыкканда сагалап торды да, башына җәймә каплап, арбага салып урлады да кайтты. Ычкынырга азапланган кызга, Тарткалашма! Барыбер җибәрмим! Өйләнәм мин сиңа! Башыңа бәхет ишелде, кызый! Күпме кыз-хатын көнләшәчәк үзеңнән! дип, Масаеп көлде Рәис. Кыз бикләнелгән бүлмәдә тәүлек буе Рәис белән дә, аның әти-әнисе белән дә сөйләшмәде. Икенче кичне кече якта чәй эчеп утыручы гаилә янына чыкты. Кычкырмады, еламады, талашмады. Рәис! диде. Әгәр мондый адымга баргансың икән, сәбәбе яратуыңдыр дип уйлыйм. Әгәр мине үз сүзеңне итәр өчен генә алып кайтсаң, кире җибәр. Юк икән, язылышабыз, никах укытабыз, сиңа яхшы хатын, әти-әниеңә кызларыдай якын килен булырмын, диде. Яшь кенә кыздан төпле сүзләр ишетеп, әти-әнинең күзләре чыланды, алар Рәискә төбәлеп карадылар. Яратам, өйләнәм, вәгъдә бирәм, син минем белән бәхетле булачаксың. Эх, ник чыктым моңа, дигән чагың булмас. Син бердәнберем, ташлама гына, диде кызны көч белән буйсындырып булмаячагын аңлаган егет. Инде биш ел күпләр көнләшерлек яшиләр. Рәис яңа өй җиткереп керде. Ирне ир иткән дә хатын, чир иткән дә хатын, диләр, Гөлирә бу яктан үрнәк булды. Кешечә генә бара иде тормышлары. Ир үз язмышына шат, хатыны алтын. Әлфинур да ерак түгел. Нишләтәсең, Рәис чуар күңелен үзгәртә алмады. Вәгъдә сүзләре ярты елга гына җитте. Яңадан хисапчы кыз белән очраштыра башлады. Оста да иде инде үзе, хатынына белгертмәде. Үзе шулай уйлады. Гөлирәнең уяу күңеле нидер сизде, ләкин шиген кире куды хатын. Иренең вәгъдәсен бозуына, хыянәт итүенә ышанасы килмәде. Мәктәп, гаилә, йорт-җир мәшәкате белән мәшгуль булды. Тик, шулай кирәк булгандыр, үзе күрде. Иренең, тегеңә-моңа булышам дип, балта тотып, эштән соң да чыгып китүенә күнекте ул. Акчасын да эшли бит рәис. Тик йөрәге бимазалады. Үзе артыннан чышын-пышын күрше-тирә әбиләренең ни сөйләп калуын белми түгел иде инде, җилнең кай яктан исүен төшенде. Бер кичне Гөлирә рәиснең су буена, таллык ягына китүен күреп калды. Беркат Йөрмә! дип, үз-үзен кире дә бормакчы булды. Барды. Төште су буена. Әлфинурның ярымшәрә тәнен кочаклап тоткан иренең уң кулындагы алтын балдагын, шашынган йөзләрен күрде. Дәртләре ташудан кабаланып чирәмдә аунаган икәүне күреп чирканды. бер-берсенә пышылдаган сүзләрен ишетеп хушы китте. Шул җитте! Гөлирә тилергән кешедәй өенә атылды. Йөгереп кайтып, өс киемнәрен җыйды, документларын, китапларын алды, кәгазь кисәгенә ни өчен китүен язарга теләде, кулы тартмады. Яшьлегенә, мәхәббәтенә, саф хисенә хыянәт иткән, тугрылыкның кадерен белмәгән иргә нидер аңлатып торасы килмәде. Күңеле катты. Елый да алмады. Кичке эңгер алган, биш ел гомер иткән, күп өметләр баглаган йорт эчен соңгы тапкыр күзәтте хатын. Шау чәчәктә утырган, яратып, көч куеп үстергән бакчасы белән хушлашты. Ул бу якка, бу авылга, бу йортка, бу ир янына башка беркайчан да аяк басмаячагын тәгаен белә иде инде.